Selamat betemu baru ba channel ti pemadu iya rare ba Sarawak tu nyi Kawada. Channel ti semampai ngemansut ke utai ke manah, semampai ngetan ke adat asal kitai Iban kelebih-lebih agi utai ti positif sereta beguna enggau nembiak ke dudi hari ila. Tau mega channel tu endur kitai semua belajar ari kena nemu adat lama entadi penting meli ambi nemu belajar ari channel tu au. Nyadi ba sekali tu aku mai kitai bekenang ke senentang sebayan nyi antu nemu kita abau kuachan hahaha nyadi neka ke diatu empai bisi penerang ti nyemetak senentang menua sebayan tu. Tang meh nya tadi semina cherita tuai ti betampung ari mulut ke mulut aki ini kitai kelia datai ba tubuh kitai kemaya hari diatu. Nyadi menua sebayam tu ditusi pan semina bedalam leka main enggau leka sabak bebuah leka timang enggau leka pelia enggau nadai ditulis baka ba bup kudus enggau baka leka sembahyang nya. Tentu kita nyata diri kala nanya ati diri empu, dini enda menoa sembahyang neh ko kita neh. Baka ni enda pendiau sembahyang neh ko kita. Amat kena bisi kini menoa sembahyang tu ko kita. Nyadi nya alai ke sekali tu aku ngari kami ari Panggau Libau tu ngelansa mimit bekenang kitai kelia bekaul enggau menua sebayan. Nyadi aku ari nya udah bisi ke nyam berandau enggau sida din nya meh ari nya aku tu deka bekunsi utai dulih aku ari sida din nyadi beketu ku sida iya senentang penemu besenentang sebayan tu. Dini menua Sebayan. Tentu kita ain tadi suah nanya menyetu neh. Enti nitih ke kenang bala lemambang, tukang sabak, bala manang menua Sebayan tu alai semengat kitai mensia pulai baru sepengudah kitai nya mati. Ba dalam pengarap Iban menua Sebayan tu dinyau ba batang mandai ti nyeh munyi ke kenang ke aku ba video kumpai lama nya deh. Kala dipansa dalam leka sabak. Kitai Iban ke udah parai deka pulai ke Batang Mandai iya nya enti ba dalam dunya kitai ba siti menua ba kepuas Indonesia din. Nyadi Batang Mandai tu bisi dua bengkah lalu sampai ke sehari tu agi bedau meruan tau. Siti mandai idup alai ungkup kitai ke agi idup enggau siti da agi mandai mati ungkup sida ke parai. Nya alai semengat kitai deka digempung begulai. Bala Iban sigi pechaya, taja semengat nadai nyengenda dipeda tang suah dami mimpi enggau meruan bekau sigi bisi orang nguan din. Dalam leka Sabat mega, madahka kitai Iban tu bisi nengah titi rawan ba jalai ke Batang Mandai betengah Bukit Tilong. Nanda ke semengat kitai udah mulai kediri ke menua asal kin nya tadi au. Nyadi baka tu mega tuai menyadi semua ba baruh dunya tu aku ngelansa siti cherita. Kitai iban kelia ke udah parai deh bisi meruan orang ngambi ba menua au semina bala manang enggau tubuh iya ke parai empu aja ulih meda au. Nemu kita tadi tok aku tu. Kitai Iban, kitai mensan ti udah parai lalu parai, orang bukan ulih meda mina manang enggau orang ke udah mati nya empu tadi semengat iya ulih meda orang datai ngambi kitai nyin iya datai ari pendai nyin sida begendang betabuh sida iya gaga nyambut penatai kitai tu pulai ngagi menua Betamanai kin. Asaika aku, aku suba kala bisi ngaga siti jerita bekaul enggau sabat buah ka ai ok ok. Tukang sabat uji kita ngiga jerita video nya ba channel aku tu au dinga kita senentang video bekaul enggau tukang sabat tu tadi. Aa ba dia aku bisi nusi ke nemu kita bepun ari kitai mati nyentuk kitai tengah jalai orang ngambi kitai orang nyambut kitai. Datai ba menua orang din, datai ba din tadi endang bisi udah rumah sedia ke orang. Ba video nya aku nerangka enggau sili amai amai amai. Nyadi ba sekali tu aku mina nerangka genteran nya mimit aja au. Nyadi lebuh maya kitai ke nengah titi rawan dia tudah tadi enda mukai mukai kitai tak tekelincir akai dai. Nyi nama ne penyadi. Aa udah ke tekelincir nya tadi dia orang ke nengah titi rawa nya tadi deka idup baru. Semua sida ke serumah bela tekenyit magang weh meda laban udah mati idup baru deh. Nyadi udah nya tadi iya lalu nusi ke cherita diri bekeni ke iya nyetau idup. Laban iya tadi tegelincir lebuh niti ti andau titi rawa nya enda datai pengujung din baru neka tengah tegelincir lalu labuh ari titi nya ke baruh kin. Nya. Bisi ga siti cherita ke kala dinga ku au. Kitai Iban sigi dikangau ke Bubut niki ke rumah tang meda tak bangat ka ama rumah Bubut tadi deh nyu penuh laban tai iya tadi nyu bau bulu iya tadi nyu nadai dintu nya meh kitai ngai niki kia. Keno ko orang enti kitai niki kia dia Bungsu Bubut deka nampung seput kitai idup baru ba dunya tu. Nyadi. Keno ko cherita mega enti kitai parai dia sebayan din pen sama begau laban ba ambi pindah. Kala kitai ninga manang ke belian bisi mega ke betusi sigi meruan udah bisi langkau kitai ba din deh. Enti iya nyebut munyi nya sigi parai kitai munyi ko manang nya tadi. Enti pandang enti mandang nya lebuh meh belian deh meda ke kitai Contoh ke aku tu au Mandang tu tadi belian ke kitai orang nya sakit Nyadi iya tadi ulu madah ke orang sakit nya Oh nuan udah bisi rumah ba menua orang din Nya standby nuan pindah kin nuan udah register din nama nuan Orang di menua din pen begau mega ke rumah baka kitai ditu. Kenya kitai begau ke orang mati ditu kenya mega sida begau ke orang bau datai din. Kenyau nya alai enti orang mimpi balut tanah tusur dia manang deka diambi belian ngambi ke ngerumbang rumah sereta mumbus ke perau ngica ke sebayan enda ba ambi pindah. Bah baka ni ke pendiau orang ba sebayan din deh baka kitai ditu kini. Nya, kala kita berundingka diri. Nyadi baka tu kehau, bisi siti cherita kelia ke nyebut kitai iban agi saum buah enggau bala sebayan. Agi beduruk mantun, agi begulai enggau pangan diri nyi nyadi bisi siku tuai ke benama Siba Iba ke sigi endang tukang biau. Nyadi si ba iba tu tadi selalu deh bai orang nama-nama pengawa deh bai iya ke nya begawai bai iya ke nya rabat sereta pengawa kita Iban ke bukai meh nya enti nitih ke dalam mesra deh enti nitih ke dalam mesra deh pengidup kita Iban ba menua enggau sebayan arai jauh bida iya agi sama agi gawa agi baka ke dikereja kita ke agi idup tu tang. Enda memukai pun semengat kitai Iban kelia ke andau titi sebayang ditebang siku menyadi kitai bansa maluh kenu ku jerita. Nyadi aku tu ari nya bisi ngenangka senentang cherita tu ari nya au tang meh menyadi kitai ke sapa nya ari nya neh enda ingat ku ngasuh aku tu tadi madam ka video nya baru ari channel aku nya tadi nya alai cherita nya dipadam ka aku. Kita ke ampit ninga tentu kita ninga neh aku bekenang ke pasal kitai sebayan enggau kitai mensia tu deh ke ulih ngundang pangan diri lalu a kati nemu nya menyadi keling menyadi kumang nya besemaya deka nanam kati nemu nya pun kayu tebelian ka antara kitai enta nya. Nyadi meh maluh nya kena bang tebelian tadi nya alai kitai enda ulih nemuai ke sebayan agi ke nya iya. Nai ingat ku cerita nya hari nya kati ke nama tajuk asai ku kemping padi ke asai ke aku tajuk cerita nya hari nya. Tang meh orang ke empu aki nya tadi aki iya tu tadi nulis cerita kemping padi. Nyadi bala uchu iya tu tadi ke bisi madah ngagai aku whatsapp aku enda ngasuh aku ngemansut ke cerita nya ba channel aku. Enda ngasuh aku neruska cherita nya sida ka nyimpan cherita nya ku sida iya aku enda nemu sida ka nyimpan kena nama aku enda ga nemu engka engka deh pansut ke bei tube sida iya kini tang nadai ku enggau laban ukai aku ke empu cherita laban aku ujuk aki sida iya ke empu cherita aku tu tadi mina nitih ke minta ujuk sida iya aja padam ku sida iya padam ku aku tadi tang ti ngenang ke nya sayau meh mei aku ngenang utai nya. Sida iya ari nya anggai ga bai aku berunding ngetanka cherita nya ba channel aku ambi ke bisi didinga kita dipsi peda bala nembiak ke dudi hari tang ke ti ku enggau deh. Ngarap ke sida nya ila bisi ngemansut ke ba youtube au aku ngarap ke nuan ninga madi lelaki nya ari nya au. Bah. Kitai ngenang tu ni tadi. Bisi ga cherita sekeda ke beduruk bumai enggau Sebayan. Sebayan tadi peda sati ninga pelandai kitai Iban ti baka ngemeli ke sida iya nyi. Nya kebuah sida peda sati enggai agi beduruk enggau kitai. Nya bisi ga kenang kelia nusi au kitai Iban enda ulih agi meda pangan diri laban makai buah pemali. Nya siti. Bisi ke mega cherita dua iku diri menyadi ke udah mati indai laban madi iya ke pengkuan tang agi nusu tiap tiap lema iya nurun ke pendam indai iya ngambi nusu ke madi iya ke biak nya deh tang indai iya tadi bisi meka tanah makai buah lemayang enda meh mukai seduai menyadi tu tadi bisi ati tatau ka makai buah lemayang nya ngujung ke seduai enda ulih meda indai seduai agi nya. Nyadi bisi mega siku bansa kitai Iban ke benambang Kendawa ti tesat datai menua Sebayan kin bendar-bendar deka ngiga manuk sabung iya. Dia meh tadi alu meda pendiau ro din ti maya benung benung ngintu per gawai deh. Nyadi nya meh pun kitai Iban nemu niri gawai antu laban orang ke din tadi benung niri gawai antu maya ke datai ba Sebayan din tadi. Pia mega kala mega sida iya nyabung manuk enggau bala Sebayan ba ensera kitai Iban. Kelia keno kunang aki, nipis agi ari kulit terung, tebal agi ari kulit mata penyemak kitai enggau menua sebayan enggau kitai kemaya hari diatu. Nya pechaya tau ke enda kita. Bisi ga kitai selalu betanya bisi ukum tau ke dosa kini tau ke neraka kini ba dalam pengarap Iban. Nyadi. Wai menyadi semua aku madah kita meramai nadai au ambi kita nemu nadai N A N D A I nadai enti baka parai munuh diri sida ti munuh diri berumah ba urat tubai kenu ku jerita kelia enti munuh orang sida berumah sama enggau orang ti tau munuh enti orang ti landik begulai enggau orang landik. Agi bekebun agi bumai baka kitai menua iya. Kenu ku cherita mega beh sebayan orang ke udah singkung ba menua tu bejalai baka selama lalu gerai nadai tachat nadai apa nama agi semua tubuh sida iya deka manah magang. Iya ke tuai enti deh nyu mali biak baru iya ke baka aki ini kitai kelia ke laban selalu belaki bini deh dia iya deka jadi baru enggau semua rambang iya suba it nyaitu dia. Ajih ka aku ila ah. Enti nyema aku tudah pulai ke Bentang Mandai kin. Ngarap ke bisi temu ke rambang. Ukai rambang ke sekeda kena ampit enggau jadi meh nya. Hei macham ga ulah. Isa ke enda jadi ba menua nyata ba sebayan jadi munyi ku lagu masterpiece tadi au. Nya ukai nya bula amai nya deh. Tang. Jadi enda lama nya tadi au Jadi siku sarak Jadi siku sarak Jadi siku sarak Ni pemayuh pangan nuan ari nuan start nemu pangan nyentuk ke nuan mai mati bebini menya maya nuan nya maya nuan pangan ila au nyentuk ke nuan Jadi enggau bini nuan kepenudi sebedau nuan parai baru nuan badu sarak ba dunya din nya eii apai deh malu amat enti aku tu jadi baru enggau ex aku suba eit jaku angai peda hahaha bepansa ku deh ngelintu mata aku sigi meh bepansa jauh ke bukai perening aku ke apa ku peduli ka iya ngangau ka aku bisi mia ngesung ngesung mimit ngicak aku mening iya eit upah meda angai. Combine dah sumbung kaban kita tu it. Munyi ke lagu Ricky E ale sigi bansa ke jual mahal empu tu high quality empu tu ni lah ketu kontek sengapa. Nyi kau ada. Nyadi ba menua sebayan din agi bisi sakit au. Nemu sakit ora din. Agi mega bisi beguna kadat baka kitai ke diatu au. Semua orang ke parai ntadi deka idup belama lama ya nya tadi. Nya meh munyi ku leka lagu. Enti nuan nyadi enggau bini nuan ke penudi ba sembahyang din, nuan deka begulai selama-lama iya. Tua selama-lama iya, munyika lagu Majestika nya tadi. Nyi. Laban din sigi menua asal kitai ne, kitai tu pan deka pulai kin baru. Baik ke nya indu, baik ke nya laki, baik ke nya besai tauka mit bisi gansera tekura enggau jugam ke madahka diri meda sembahyang. Nyi. Meda sida di menua Sebayan din ngentak ke pengentak tugal menih nabak penabak nya mega siti tanda kitai bansa pechaya ke nya sigi awai bisi. Kebuah pia menua Sebayan tu dipasuk ba cherita kelulu ti datai ga ari bah runding bansa kitai nya alai guna meh peluang ba dalam dunya tu au. Enda sampai seratus taun kitai idup wai au. Bah. Tu delengka ka aku naka ditu dulu iya ila aku nampung ngai baru nyadi lengka ka aku naka tu dulu kenang kitai ke sekali tu bekenang ke senentang ba menua sebayan tu tadi deh kelalu mayuh jerita enda nemu siti ni ke amai siti ni ke betul tang semua nya tadi nang sigi amai magang baka nya ke tadi au nyadi ila kitai begulai baru ila aku nusi kitai cherita baru kita enti adi anak ninga au datai baru ngagi ruai aku ditu au. Nyadi nya aja ari aku awai kempuru wai tu. Nyadi, nyau ga aku temupuk kediri belelang ngiga penemu enda lama ke atas langit kin ila aku nurun baru mai jerita baru ti ulih ku ari atas nya ila bekunsi enggau kitai bala mayuh ditu au. Nyadi, nya aja ari aku nya Bujang Pegeri enda ninga siga semat selalu. Bye bye.